מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יבמות דף צדיק ד עמוד ב'. לאמיר לייענען דף צדיק ד עמוד א' גאנץ אונטן ביי די משנה. מי שהלכו אישתו למדינת הים. לאמיר דא קלאר מאכן די מעשה. כ'האב דא צוויי שוועסטערס, רחל מיט לאה. רחל איז מחליט זי דארף אוועק פארן, און זי זאגט פאר איר מאן ראובן, איך רחל איך פאר יעצט אוועק, איך האב באלד זיין צוריק. און למעשה וואס איז געשען איז, באו ואמרו לו מה עשו אשתך, קומען צוויי איידעם, מען זאגט פאר ראובן, דיין פרוי רחל, זי איז געשטארבן, עס איז געשען עפעס א עקסידענט דארטן, זי לעבט שוין נישט, דו ביסט אן אלמן לא עלינו. איז ער מחליט, וואס דארף איך זיך זוכן א נייע שידוך, גיין זוכן, מוטשענען, טרעפן, נע, איך קען דאך די שוועסטער, איך קען לאה, ווייסט וואס לאמיר גיין חתונה האבן מיט זי. ונשא שחותו, איז ער געגאנגען, ראובן האט יעצט חתונה מיט לאה. ווי מיר ווייסן ביי שער עריות איז נישט דא אזא מושג אה יענער געשטארבן, אה ס'איז יעצט געווארן מיתה. די איינציגסטע מאל וואס איך זאג די אה יענער געשטארבן ס'טוישט זיך יעצט ס'איז מער נישט קיין עריות ס'איז מער נישט קיין ערווה דאס איז דווקא ביי צוויי שוועסטערס דו האסט חתונה געהאט מיט איין שוועסטער דערפאר איז זי געשטארבן נישט גע'גט, געשטארבן, די מינוט וואס זי לעבט נישט יעצט מעגסטו גיין נעמען די שוועסטער וכך עשו האט חתונה געהאט מיט די שוועסטער ואחר כך בראות אשתו די ברכה איז אבער געווען אז רחל לעבט יא. און זי קומט צוריק אהיים, און די מאן רייסט זיך די האר פונעם קאפ, וואס טו איך דא? איך האב דא גענומען א שוועסטער, איך האב דא גענומען אן ערוה, וואס טוט זיך דא? ערשטנס, וואס טו איך מיט די צווייטע פרוי? און נאך מער ווי דאס, קען איך יעצט צוריק חתונה האבן, קען איך ווייטער וואוינען מיט מיין פרוי רחל? אויף דעם זאגט מיר די משנה, מותרת לך זה לא. די ערשטע הלכה איז, ראובן מיט רחל ענק קענען וואוינען ווייטער צוזאמען. ווי דער רשי ברענגט שוין מען לערנט עס אויס פון א פסוק, זי אליינס די רחל האט גארנישט פאלש געטון, זי איז געווען מדינת הים, זי קומט צוריק אהיים, זי האט גארנישט דא פאלש געטון, טאמער איינער האט דא עפעס פאלש געטון איז עס געווען דער מאן, און אויב אזוי איז זיי צוויי קענען ווייטער וואוינען צוזאמען, און נישט נאר אז זיי קענען וואוינען צוזאמען, אין אנדערע ווערטער מיינסטו צו זאגן, צווישן זיי צוויי איז גארנישט געשען, צווישן רחל מיט איר מאן אוודאי די קאפל איז געבליבן, די ריווע מיט לאה ס'איז גארנישט געשען צווישן זיי, ס'איז נישט געווען קיין קידושין דארטן, און פארדעם נישט נאר וואס רחל קען ווייטער צוגיין צו איר מאן, און מיתה בקרובי שניאל. דער ריווען איז מחליט ווייסטו וואס? איך דארף האבן נאך א פרוי, איך וויל נעמען די טאכטער פון לאה. קען איך קלערן איין מינוט ער מעג דאס טון? ער האט דאך געוואוינט מיט לאה אליינס. תירוץ איז יא, וואס ער האט דא געטון מיט לאה איז גארנישט, און נאך מער ווי דאס, ושניא מיתר איז בקרוביו. די לאה וויל איצט גיין נעמען דעם זון פון ריווען. יא זי מעג דאס טון. איי זי האט דאך געהאט א רילעישאנשיפ מיט ראובן אליינס? ביסט גערעכט, אבער די רילעישאנשיפ איז גארנישט. כאילו איז אפשר מזנה געווען אדער זי וויזניץ אבער ס'איז גארנישט. קיין קידושין נישט געווען, ס'נישט געווען קיין מאן און פרוי. און פאר דעם ער קען נעמען אירע קרובים און זי קען נעמען זיינע קרובים. און נאך מער ווי דאס, ווער מייסטער ראשונו? וואס ס'גייט יעצט אדורך אפאר יאר, רחל אליינס איז טאקע געשטארבן, און ריוועל בלייבט נאכאמאל אליינס, איז מיתה בשניהו, קען ער יעצט גיין צו לאה און זאגן קוק אהער, מיין פרוי איז געשטארבן, רחל זי לעבט שוין נישט, כ'וויל א חתונה האבן מיט דיר. איי יארן צוריק האבן זיי שוין געהאט עפעס א מעשה וואס איז געשען צווישן זיי צוויי, די מעשה איז גארנישט, און זיי צוויי מעגן צוריק גיין צוזאמען. ברענגט די משנה נאך א פאל, אמרי לוי, מ'זאגט פאר די מאן מייסר אשתו, ווייטער די זעלבע געדאנק, מ'האט געזאגט פאר די מאן דיין ווייב לעבט שוין נישט, זי איז געשטארבן, צוויי עדים זאגן דאס, ונשאת אחותו, און על פי די עדים גייט די מאן און זאגט אקעי, כ'האב פארלוירן מיין פרוי, לאמער כאטש חתונה האבן צו די שוועסטער, און האט חתונה צו לאה. ואחר כך אמרי לוי, שפעטער קומען אבער צוויי עדים, און די צוויי עדים זענען מייסר די ערשטע כת פון עדים, און זיי זאגן וואס עפעס, ימנע עיסה, וואס איז די עצה וואס ענק האבן געזאגט אז די מאן האט פארלוירן זיין פרוי? רחל איז געשטארבן? וואס עפעס? קיימת הויסו? בשעת מעשה ווען ראובן האט חתונה געהאט צו לאה? וואס רחל האט נאך געלעבט און ס'איז געשען די ארמאדיגע עוולה? ער האט נאך געהאט א פרוי און וואס גייט עס נעמען די שוועסטער על פי ענקער איידעם? ס'איז שטותים וואס ענק האבן גערעדט. נאר וואס איר מיינסטו? גראדע היינט, זי איז שוין געשטארבן, ווען א חודש צוריק, אבער נישט דעמאלס ווען דער ראובן האט חתונה געהאט, איז די הלכה הוולד ראשון לממזר, אוודאי דאס קינד וואס איז געבוירן בשעת רחל האט נאך געלעבט, און ער האט טאקע געמיינט וואס, איך מעג חתונה האבן מיט לאה, ווייל ער האט געהאט איידעם וואס האבן געזאגט אז רחל איז געשטארבן, די מציאות איז אבער געווען ס'איז א טעות, ס'איז געווען א ליגנט וואס זיי האבן געזאגט, איז די קינד וואס איז ארויסגעקומען בשעת רחל האט נאך געלעבט איז אוודאי א ממזר, ווייל ער האט דאויב גענומען פאר חייבי כסות, ער האט גענומען זיין ווייב'ס שוועסטער, והוא אכן אינו ממזר, אבער נאכדעם וואס ער איז שוין געוואר געווארן, נאכדעם פון יענע צייט וואס זיין אייגענע פרוי רחל איז געשטארבן, און יעצט טאקע האט ער געוואויר מיט לאה, כשר'ערהייט, איז אוודאי דאס קינד, דאס איז א כשר'ע קינד. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט אונז נאך א דין, און אויף גייט אויף א צווייטע מעשה אינגאנצן, רבי יוסי זאגט אונז, כל שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו, וכל שאין פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו. רש י זאגט אונז זייער פשוט, בגמרא מפרש לה. אבער כדי אביסל בעסער צו פארשטיין די גמרא, לאמיר דא מאכן א קורצע הקדמה, לאמיר עס מסביר זיין, שפעטער מנין מיר די גמרא. און די בעה ביות'טע באציט זיך אויף א זייער אינטערעסאנטע פאל. ווען איך זאל האבן צוויי שוועסטערס, רחל מיט לאה. ביידע האבן חתונה געהאט. רחל האט חתונה געהאט צו איר מאן ראובן. לאה האט חתונה געהאט צו איר מאן אייזיק. אלעס פיין און וואויל. למעשה, רחל איז מחליט זי דארף אוועקפארן, און אייזיק איז מחליט ער דארף אויך אוועקפארן. און זיי צוויי פארן זיך אוועק למדינת הים. איידעם קומען צו ראובן זאגט פאר ראובן, ראובן זאלסטו וויסן אונז האבן א שווערע מעסעדזש דיך איבערצוגעבן, דיין ווייב רחל איז געשטארבן, דו מעגסט יעצט חתונה האבן אפילו צו דיין ווייב'ס שוועסטער, דיין ווייב זי לעבט שוין נישט. לאמיר זיך קורץ אריין באטראכטן, די סארט עדות וואס זיי זאגן דא איז נישט געווען קיין עדות פון עגינה, דער ראובן על פי תורה קען ער חתונה האבן צו וויפיל פרויען ער וויל, סאו ער האט נישט קיין שאלה קען ער יא חתונה האבן קען ער נישט חתונה האבן, צו זיין ווייב לעבט יא צו נישט קען ער חתונה האבן, איז פאר דעם ווען איך וויל דא האבן איידעם וואס קומט דא עפעס מתיר זיין זאגן אקעי מיין לעבן דו מעגסט יעצט חתונה מיט א שוועסטער מיינט אז איך האב דא צוויי איידעם און די צוויי איידעם זענען מגלה פאר די מאן דיין פרוי זי לעבט שוין נישט אקעי ער הערט. למעשה אויכעט קומט א איידעם איכער צו די פרוי לאה און זאגט לאה איך האב א שווערע מעסעדזש דיך איבערצוגעבן דיין מאן וואס איז אוועק געפארן ער לעבט שוין נישט אין אנדערע ווערטער רחל איז געשטארבן און אייזיק איז אויך געשטארבן. יעצט די מעסעדזש וואס לייער האט באקומען קען זיין אפילו על פי עד אחד, ווייל זי האט דאך א שאלה פון א עגונה מעג זי יא חתונה האבן מעג זי נישט חתונה האבן, איז אוודאי זי, ס'איז גענוג אז איך האב א עד אחד, לויפט זי צו בעסד און זאגט זי בעסד קוק אהער, באמת קענסטו חתונה האבן, נאר מאך ריכטיג א ריסערטש, ווייל אויב ס'שטעלט זיך אויס אז ס'איז געווען א טעות, טעיתי מזה מזה, זעכצן קנסות, אבער דארטן קען זיך רעדן אפילו ס'איז געווען נאר א עד אחד. פיין. יעצט למעשה וואס איז געשען איז, ס'האט זיך אויסגעשטעלט די גאנצע זאך איז געווען א ליגנטס. נישט וואס רחל איז געשטארבן, נישט וואס אייזיק איז געשטארבן, און ביידע קומען צוריק. אבער פאר זיי זענען צוריק געקומען, האט ראובן מחליט געווען איין מינוט, איך בין אליינס. לאה האט מחליט געווען וואס איך בין אליינס, ווייסט וואס לאמיר חתונה האבן צוזאמען. וואס באמת פון אויבן אויף זעהט עס אויס זייער גוט. וויבאלד ראובן'ס פרוי איז געשטארבן מעג ער זיך חתונה האבן מיט די שוועסטער. וויבאלד לאה געהאט די איידיע אחד וואס זאגט אקעי דיין מאן איז געשטארבן מעג זי אויך חתונה האבן, האבן זיי צוזאמען חתונה געהאט. למעשה, ויהי היום, די ביידע קומען צוריק, רחל קומט צוריק, אייזיק קומט צוריק, און יעצט ווייס איך נישט וואס גייט מען דא טון. באמת זענען דא געשען צוויי עוולות. ווען דער ראובן האט חתונה געהאט מיט לאה, ערשטנס האט ער גענומען א אשת איש, און נישט נאר וואס ער האט גענומען א אשת איש, ער האט אויך גענומען א שוועסטער פון זיין אייגענע פרוי. איז די קלער איז יעצט וואס איז דא די הלכה. און לאמיר באמת דא אנקוקן, ווייל אונז האבן דא צוויי קאפלס. לאמיר זיך פארלייגן אויף איינס, און שפעטער האמיר איבערגעגעבן צום צווייטן. לאמיר מיר זיך פארלייגן א מינוט אויף לאה. ווען אליהו פרעגט יעצט, איך האב חתונה געהאט צו א צווייטע מאן ווייל א עדה אחת האט מיר געזאגט אז מיין מאן איז געשטארבן, איך האב געמאכט מיין ריסערטש און ס'האט מיר אויסגעקומען יא כך תקע ה און איך האב חתונה געהאט. איז ווייסט יעדער איינער וואס האט שוין געלערנט אן א פרק, טייט זיי מזה און מזה, זי דארף אפלאזן, אוודאי איר מאן דארף זי אפלאזן, אוודאי דעם צווייטן מאן דארף זי אפלאזן, טייט זיי מזה און מזה. די קלער איז נאר וואס מיט ראובן מיט זיין אייגענע פרוי? ראובן מיט זיין אייגענע פרוי איז דא א סברא אפשר צו זאגן זיי צוויי קענען בלייבן צוזאמען? וואס האט זי געמאכט? אויף האט גארנישט געמאכט, איז אויב אזוי לכאורה קען זי צוגיין צו איר מאן. און אויף דעם זאגט אונז רבי יוסי, רבי יוסי אומר, כל שפוסל על ידי אחרים, ווען די מערידזש וואס דער ראובן האט געמאכט צו לאה, געשעט דורך דעם א תוצאה אז א צווייטן קען נישט צוגיין צו זיין מאן, ווי נאך די מעשה האט זיך אויסגעשטעלט אז די מערידזש צווישן ראובן מיט לאה איז געווען א טעות, און פאר דעם לאה פארלירט איר אז תצא מזה מזה, איז פסול על דער עצמו, דער ראובן אליינס ווערט אויך גע'פסל'ט, און ער קען שוין אויך נישט צוגיין צו זיין אייגענע פרוי. וכל שאינו פסול על ידי אחרים אינו פסול על ידי עצמו. אבער אויב זיין מערידזש צווישן אים מיט די לייע האט נישט גע'פסל'ט די לייע, אז א צווייטע איז נישט געווארן עפעקטעד, קען ער אויך יעצט צוריקגיין צו זיין ווייב. אין וועלכע פאל מ'טרעפט דאס ווען מ'זעט די גמרא, ווייל ווי רש י האט נישט געזאגט בגמרא מפרש ל. אבער די מעשה דאס איז וויכטיג פון אונז, און אויף דעם זאגט רבי יוסי, אז אז א מענטש האט קאלע געמאכט א צווייטן, מאכט עס אויכעט קאלע אויף אים. זאגט די הייליגע גמרא, נאך דעם וואס מען האט יעצט געהאט שיטת רבי יוסי, זאגט די גמרא, דאס איז נאר שיטת רבי יוסי, תנא קמא קריגט זיך אויף דעם, תנא קמא זאגט אונז, ואף על גב די אוזל אשתו וגיסו למדינת הים, כאטשיג וואס די רחל מיט די מזיק בית זענען אוועקגעפארן למדינת הים, די הני הני נסים, ווען יעצט איז געגאנגען דער ראובן און האט חתונה געהאט מיט די לאה, די קרמיצער אשת גיסו יא גיסו, למעשה דורך דעם שידוך וואס איז דא געשען יעצט, ווערט טאקע אייזיק אסור אויף זיין אייגענע פרוי, ואפילו הכי אשת גיסו יא אסירה, אבער אשתו שריה, נישט ווי רבי יוסי האט אונז געזאגט, ביידע זענען יעצט אסור? איך קריגל זיך מיט דיך, און וואס דו רבי יוסי האסט מיר געזאגט אז ביידע זענען אסור זאג איך דיר ניין ניין ניין ניין, אוודאי דער אייזיק קען נישט צוגיין צו זיין פרוי לאה, אבער דער רחל מיט ראובן, זיי קענען יא צוריק גיין, ולא אמרינן מתוך שנעשו אשת גיסו היה גיסו, תעשה אשתו עליו, איך בין זיך חולק אויף רבי יוסי, און איך האלט אוודאי די אייזיק קען נישט צוריק נעמען זיין פרוי, ווייל דאס איז די תנאי, דאס האט מען קלאר געווארנט פאר די פרוי, ווען דו זאלסט חתונה מאלפי' עד אחד, דאס וועט זיין די קאנסעקווענסעס, אז תצא מזה מזה, מה שאין כן זאגט תנא קמא, ראובן מיט זיין פרוי רחל, געזונטהייט, זיי קענען צוגיין צוזאמען, און איך קריג זיך מיט רבי יוסי, און אויף זיי איז נישט דא קיין איסור. די גמרא גייט יעצט ווייטער, די גמרא זאגט, לי' ממס' ניסן דלא כרבי עקיבא. די ערשטע דין וואס מען האט דא געלערנט אין די משנה, לכאורה דאס קלאפט נישט מיט שיטת רבי עקיבא. לאמיר נאכאמאל קלאר מאכן וואס איז געווען די ערשטע דין. זיי האבן געהאט די מעשה וואס ראובן זיין ווייב זי איז אוועקגעפארן למדינת הים. איידעם קען מען זאגן פאר ראובן, דיין פרוי זי איז געשטארבן, איז ער מחליט איך זאל זוכן א נייע שידוך, א פרעמדע מיידל, וואס עפעס? ס'איז דא א פרוי וואס הייסט לאה, זי איז א מיידל, יא ס'איז טאקע די שוועסטער פון מיין פרוי, אבער וואס, איך ווייס דאך מיין פרוי איז געשטארבן, איז קען איך חתונה האבן מיט זי, ווי קיין חבר, ראובן האט חתונה מיט לאה. ויהי היום ס'גייט אדורך א שטיק צייט, רחל איז צוריק דא, און זי זעט, איין מינוט, וואס איז דא געשען צווישן ענק צוויי? זאגט ער איבן וואס הייסט? כ'האב געהערט דו ביסט געשטארבן, כ'האב געהאט א איידעם אויף דעם. זי זאגט זעסטו כ'ווייס שוין וואס דיינע איידעם האבן דיר פארציילט, אבער איך בין דא! איז זאגט מיר די משנה, רחל מיט ראובן זיי קענען וואוינען ווייטער צוזאמען, אוואדי בלייבן מיט לאה? ניין אוואדי דאס קענסטו נישט, קענסט דאך נישט האבן חתונה מיט צוויי פרויען, און נאך מער ווי דאס, די גאנצע שידוך וואס איז דא געווען צווישן ראובן מיט לאה איז גארנישט ווערד. אויף אזוי ווייט אז לאה קען זיין נ ז קען נעמען זיינע קרובים, ראובן קען נעמען ליה'ס קרובים, ס'איז אלעס פיין און וואויל, יא ס'קען אוודאי געשען אן איסור, אבער צו זאגן איינער וועט אויסרייפן צווייטן, דאס זאג איך דיר נישט. און דער עיקר פוינט וואס די גמרא וויל ארויסברענגען, אז ראובן מעג צוריק גיין מיט זיין אייגענע פרוי מיט רחל. און אויף דעם טענה'ט די גמרא, לי' ממס ניסן אלוה כרבי עקיבא. לכאורה דער פרט וואס דו זאגסט מיר אז ראובן קען צוריק גיין צו זיין אייגענע פרוי, דאס קלאפט נישט מיט רבי עקיבא. ווייל די גמרא זאגט אזוי, די רבי עקיבא, ווייל אויב וועסט מיר זאגן דאס גייט פי רבי עקיבא, הווי לא אחויז גרישתו. רבי עקיבא טענה'ט אז מען דארף געבן א גט. אין אנדערע ווערטער, ווען דער רחל איז יעצט צוריק קומען צו ראובן, ראובן אוודאי דארפסטו אפלאזן לאה, אבער ביים אפלאזן לאה מיינט נישט סתם אה די דאמפסט זי גיי דיך פון דא, ניין די דארפסט איר שרייבן א גט, א גט דארף זי באקומען און שפעטער נאר קענסטו צוריק גיין צו דיין אייגענע פרוי. נאר אויף דעם קלערט די גמרא איין מינוט. אויב ר' עקיבא וואס ער לייגט מיר צו די פרט איז אז מען דארף לייגן א גט דא, אה מען דארף האבן א גט, איין מינוט, קען דעמאלס ראובן צוריק גיין צו רחל? פארוואס נישט? איך האב דא א פראבלעם, סא חוזקי רשעותו. אויב זאגסטו מיר אז ראובן גייט דא געבן א גט פאר לאה, אין אנדערע ווערטער לאה זי האט באקומען א גט, איז רחל יעצט די אחוז פון א גרושה. וועמענס גרושה? זיינס גרושה. און אויב איז ער קומט דאך אויס א חוזקי רשעותו איז אסור. און אויב איז אזוי אז די משנה זאגט מיר אז ראובן מיט רחל קענען צוריק גיין, איז פשט די משנה האט פארשטאנען אז נישט דא דא קיין גט, נאר וואס פשט זאג פארליי גיי דיך אונז האבן גארנישט געהאט צוזאמען, ווייל אויב זאגסט מיר ווי רבי עקיבא אז יא מען דארף געבן א גט, מיינט דאס אז עס איז געווען דא עפעס א קשר צוזאמען און א חוזה גרישות איז אסור, און לפי רבי עקיבא וואלט ער קיינמאל נישט קענען צוריק נעמען זיין פרוי רחל. די פאקט וואס די משנה זאגט מיר יא מען קען יא צוריק גיין, מיז דאך זיין אז די משנה האט געהאלטן אז עס איז נישט דא קיין גט. און פאר דעם זאג איך דיר לכאורה די משנה גייט נישט ווי רבי עקיבא. איז לאמיר אמער ניט מבאר זיין, ווי נעמט זיך דער גאנצער דין אז רבי עקיבא האלט, א שוועסטער, מען לאזט זי אפ, מען דארף געבן א גט. ווי נעם איך דאס? זאגט די גמרא אזוי, די תניא ז האבן געלערנט אין א ברייתא, כל הראוי שבתורה אין שיחות אין מענה גט. עס האבן שוין געהאט די מימרא. א טאטע איז מקדש א טאכטער, פיין, קיינעם פאלט נישט איין, אה, טאטע לעבן, מאמע'לע, דו קענסט דאך נישט נעמען דיין טאכטער, ס'איז א ערווה. אבער ווען דו לאזט זי אפ יעצט גיי געבן א גט. יעדער איינער פארשטייט, ס'איז אן ערווה, קידושין איז בכלל נישט חל, ס'איז גארנישט געשען דא צווישן זיי צוויי, און אוודאי קיין גט איז נישט דא דא. זאגט אבער די ברייתא, חוץ מאשת איש שנישאת על פי בית דין. ס'איז אמאל יא דא וואס א מענטש נעמט אן ערווה, ווי א אשת איש, און ווען ער לאזט אפ די אשת איש דארף זי געבן א גט. ווער איז דאס? ווען די אשת איש, זי האט חתונה געהאט על פי בית דין, זי האט חתונה געהאט על פי עד אחד. לאמיר קלאר נאכאמאל זיך דערמאנען וואס די מעשה איז דא געווען. ווען א עד אחד קומט צו א פרוי און זאגט זי, דיין מאן איז געשטארבן. זי לויפט צו בית דין, זי מאכט איר בירורים, און מען זאגט זי קוק אהער. ס'איז א עד אחד. דו ביסט למעשה אין א מצב פון עגינה. מיר געבן דיר דעם כח, און מען זאגט דיר, קוק, קענסט אננעמען די ווערטער פון א מדה אחת, אבער זאלסט וויסן ס'איז דא מורא'דיגע קאנסעקווענצעס. ערשטנס, תיתי מזה מזה, אויב ס'שטעלט זיך אויס אז דיין ערשטער מאן איז למעשה יא לעבט, און ער קומט צוריק, קענסטו נישט צוגיין צו אים. נישט נאר וואס דו קענסט נישט צוגיין צו אים, צום צווייטן מאן קענסטו אויך נישט צוגיין. אין אנדערע ווערטער, דו ביסט אויסגעשפילט פון ביידע מענער. א ליסט פון זעכצן קנסות, און איינע פון די זעכצן קנסות איז, אפילו דיין צווייטער מאן, וואס באמת איז געווארן מיט אים בטעות? וואס באמת דו ביסט דאך אלץ געווען א אשת איש, סאו די קידושין וואס יענער האט דיר געגעבן איז באמת גארנישט, ער דארף דיך געבן א גט פאר דו קענסט חתונה האבן צו א דריטן. און אויף דעם האבן מיר געקלערט וואס די סברה אין דעם, פארוואס בכלל זאל יענער מוזן געבן א גט, האבן מיר געברענגט עפעס א ווייטע סברה, און די ווייטע סברה איז זייער וויכטיג פאר אונזערע גמרא. די סברה איז געווען, אז ווען מענטשן העלן זען די צווייטע מאן וואס זי האט געוואוינט מיט אים על פי א ד אחד, לאזט זי יעצט אפ ווייל די ערשטע מאן איז צוריקגעקומען, מענטשן וועלן נישט פארשטיין די גאנצע מעשה ווי זי אנקומט צו א צווייטן, ווער איז די ערשטע, מענטשן וועלן נישט כאפן, מענטשן וועלן פשוט אנקוקן און זאגן קוק אהער, די פרוי, זי האט חתונה געהאט על פי איי די אחד, איך ווייס נישט צו זאגן פון אזא סארט מעשה, אז זי האט חתונה געהאט מיט א נייעם מאן, מיינט עס מסתמא די ערשטע מאן האט זי גע'גט, איז זי געגאנגען צו א צווייטע מאן, און יעצט די צווייטע מאן לאזט זי אויכעט אפ, און ער לאזט זי אפ אן א גט, וואס סתם פשוט דאמפסער? וואס מען קען פשוט אפלאזן א פרוי אן א גט? און מענטשן וואס נעמען צו אויפבויען נייע תורות זאגן יא מען קען אפלאזן א פרוי, זעסט דאך דער מענטש דער צווייטער מאן לאזט אפ, און קיינער פארשטייט נישט אז די קידושין צווישן צוויי זיי צוויי גארנישט געווען. זאגן חכמים, היות איז דא אזא ווארט חשש אז מענטשן וועלן רעדן, דיר פארלאנג אויך א גט פונעם צווייטן מאן. און דאס איז זייער פשוט צו פארשטיין און די סברה איז זייער גלאטיג אבער אויך און יעצט קומט רבי עקיבא ורבי עקיבא מוסיף און רבי עקיבא לייגט צו און ער זאגט, ס'איז דא נאך ערבות וואס באמת קידושין בכלל נישט תופס, אבער דאך דארף מען האבן א גט, אף אשת אח ואחות אישה, און לאמיר דאס אביסל בעסער מסביר זיין. אשת אח, ווען איך האב דא צוויי ברודערס ראובן מיט שמעון, שמעון האט חתונה געהאט צו זיין פרוי שרה, אלעס פיין און וואויל, יעצט למעשה ס'קומט א מודעה, שמעון איז געשטארבן, זאגט ראובן, אוי וויי, זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, לאמיר גיין מאכן יבום, און ער נעמט די פרוי שרה אלס א אייגענע פרוי. למעשה ס'גייט אדורך א שטיק צייט, ויהי היום, דער שמעון איז דא, ער לעבט, אלעס איז פיין און וואויל. און ער וואונדערט זיך, העמער, דו האסט גענומען מיינס א פרוי, ווי קענסטו נעמען מיינס א פרוי? וואס, דו מעגסט נישט נעמען א פרוי פונעם ברודער? און אפילו איך וואלט זי געהאט גע'גט וואלסטו זי אויך נישט געמעגט נעמען. אבער דאך זאגט רבי עקיבא, ראובן אוודאי לאזט גלייך אפ די אסורה, אבער נאך מער ווי דאס, ווען דו לאזט זי אפ דארפסטו שרייבן א גט. לאמיר מיט אריין קלערן, קען איך דא פארשטיין פארוואס איך דארף האבן א גט? פריער האט מען געזאגט מענטשן וועלן רעדן, האבן מענטשן דא וואס צו רעדן? לאמיר זאגן טאקע דער שמעון איז נישט דא, וואס וועלן מענטשן רעדן? וואס? אה, האט זי גע'גט. אבער נאך אלץ, א גע'גט'ע פרוי קען נישט איבער צוריק גיין צו א צווייטן ברודער. און למעשה ער שטייט דאך דא פאר אונז. סאו וואס הייסט? זי איז דאך די פרוי פון אים, ווי קען זי אריבער גיין צו ראובן? סאו יעדער האט דאך באמת קלאר פארשטיין אז דער ראובן ווען ער האט גענומען די פרוי איז אט ווייל ער האט געמיינט ער איז דא מקיים מצות יבום, און למעשה זעהט זיך א גראבן טעות ווייל ער זעהט דאך דא די ברודער איז דא סאו מצות יבום קען נישט געווען אזא מצוה, אדער מענטשן זאגן פשוט א משוגענער איך ווייס נישט וואס ער האט דא געטון. סאו לכאורה מען דארף פארשטיין רבי עקיבא דו פארלאנגסט א גט, וואס זאל זיין די סברה דא? אבער רש י ברענגט שוין ארויס און רש י זאגט אקעי דערווייל אונז האבן נישט קיין סברה אין דעם, אבער פארט רבי עקיבא זאגט שמעון דו ביסט צוריק געקומען, אויך לאז דיר גלייך אפ שרה דא איך העל איז נאך געבן א גט אויכעט. נאך א פאל זאגט אז רבי עקיבא פאר'חוזק'ט אישו. ווען זיי האבן צוויי שוועסטערס רחל מיט לאה, רחל זי האט חתונה געהאט מיט ראובן, און אויף איינמאל קומט א מודעה די רחל זי איז געשטארבן, זאגט ראובן אקעי ווייסטו וואס כ'וועל נעמען די שוועסטער, ער גייט חתונה האבן צו לאה, ויהי היום זי איז צוריק, זי איז דא, און אויף איינמאל זאגט רבי עקיבא ווארט דא איז געשען א גראבע ניסה, וואס דו האסט גענומען די שוועסטער פון דיין אייגענע פרוי ווי קענסטו דאס טון, אבער לאז זי אפ אבער גיי זיי געבן א גט, און אויף דעם ווייטער, וואס די סווא ד מ'זארף געבן א גט. מענטשן וועלן רעדן וואס וועלן מענטשן רעדן. אז וואס? זי איז דאך דא די צרה. סאו סאו די רחל איז דאך דא דא. וואס די האסט גענומען לייע ווי קענסטו נעמען לייע? און אפילו די וואלסט געהאט גע'גט'ט די רחל, וואלסטו אויך נישט געמעגט נעמען די שוועסטער. ס'נאר ווען די פרוי איז געשטארבן מעגסטו נעמען די שוועסטער. סאו מענטשן האבן נישט דא וואס צו רעדן. סאו מענטשן וועלן זייער פארשטיין אז דער מענטש האט דא געמאכט אדער א גראבן טעות אדער איז עס סתם א שייגעץ. אבער זיך גיין לערנען פון אים מען קיין נישט לערנען. אבער פארט לאמיר אויסברענגן דעם פוינט וואס איז יעצט וויכטיג פאר אונז, זאגט דער רבי עקיבא אין אזא סארט פאל, דו האסט געמיינט דיין פרוי איז געשטארבן, און פאר דעם האסטו יעצט גענומען די שוועסטער, למעשה האט זיך אויסגעשטעלט זי איז יא דא, ווען דו לאזט יעצט אפ די פרוי וואס דו האסט גענומען בטעות, גיי שרייב א גט, געב זי דעם גט. און אויב אזוי זאגט די גמרא, קומט דאך אויס דאס ממש די פאל פון אונזערע משנה. אין אונזערע משנה האט מען געהאט די פאל וואס ראובן זיין ווייב איז אוועקגעפארן למדינת הים, האט ער געמיינט אקעי, מיין ווייב איז געשטארבן, דאס איז געווען די מודעה וואס ער האט באקומען נאך איידעם איז ער געגאנגען און גענומען די שוועסטער, למעשה זי איז דא, לפי רבי עקיבא, אוודאי דארף ער יעצט אפלאזן, לכולי עלמא, אוודאי דארף ער אפלאזן יעצט די לייע, אבער לפי רבי עקיבא דארף ער שרייבן צוועלף שורות, דארף ער גיין געבן א גט, נו אז ער דארף געבן א גט, פרעג איך דיך, לפי רבי עקיבא, אז האט געשריבן א גט, דאס מיינט ס'איז געווען עפעס א קשר דא, ס'מיינט אז דו האסט דא א חוזקי רשעותו, קען איך דען יעצט גיין און זאגן ראובן אה דו מעגסט אבער צוריקנעמען דיין אייגענע פרוי, לכה ח חוזקי רשעותו, און פאר דעם פרעגט די גמרא וכיוון דאמר רבי עקיבא באי גט, אויב איז ער ממילא איסר עלי', זיין אייגענע פרוי וואלט דאך יעצט געדארפט זיין אסור אויף אים, דהוה ליה חוזקי רשעותו, ווייל ס'איז דאך א חוזקי רשעותו, אבער למעשה די משנה זאגט מיר ניין, לאז אפ די לייער, און ראובן דו קענסט צוריקגיין נעמען דיין רחל. ווי קען ער דאס טון? ס'איז א גרויסע רשעות. אלא מאי די משנה האט פארשטאנען קיין גט איז נישט דא, און אז קיין גט איז נישט דא האב איך נישט קיין פראבלעם פון א חוזק רשעות. זאג איך פאר ראובן וועסט צוריק נעמען דיין אייגענע פרוי געזונטהייט, דאס קענסטו טון, אבער אוודאי לאז אפ לייער. אבער קלאפט די משנה ווי רבי עקיבא? זאגט די גמרא ניין אוודאי נישט. און אויף דעם זאגט די מונעת נשמת די גאנצע שטיקל תורה וואס דו האסט מיר געוואלט זאגן אז נישט רבי עקיבא איז נישט אמת. ולא ויתמר לא, די גאנצע וועג וואס דו האסט פארשטאנען שטיצע רבי עקיבא האסטו פאלש פארשטאנען. ווייל אונז האבן דאך געלערנט אזוי, אמר רב גידל אמר רב חייא ביי יוסף אמר רב, האי איישת אח היכי דמי. ווען רבי עקיבא האט גערעדט דא פון א פאל פון איישת אח, ווי מ'האט פריער אויסגעברענגט די מעשה, איט דידנט מעיק עני סענס. ערשטנס ווייל ס'איז נישט געווען קיין סברה אין דעם. און צווייטנס וואס? דארף געבן א גט פאר א פרוי? ווי ארבעט עס? ס'נישט דא מענטשן האבן נישט וואס צו רעדן, און פארוואס זאל מען דארפן מוזן געבן א גט דארטן? אלא מאי האט רב גידל ב י, וועגן דעם האט רב גידל האט מיר רבי חייא בר יוסף געזאגט בשם רב, לאמיר דיר מסביר זיין וואס שטות רבי עקיבא איז געווען. די מעשה גייט אביסל אנדערשט, כגון שקידש אחי וועש ואישו, דא רעדט מען אין א פאל ראובן מיט שמעון צוויי ברידערס, שמעון איז געגאנגען האט נאר מקדש געווען די שרה, נישט חתונה געהאט מיט די שרה, מקדש געווען די שרה, והא לך, והא לך למדינת הים, יעצט שמעון פארט אוועק ושמע שמעת אחיו, ער איז אוועק געפארן, און אויף איינמאל קומט דער מודעה צו ראובן, דיין ברודער שמעון איז געשטארבן, רעדט ער זיך איין אקעי איך דארף יעצט גיין מאכן יבום, ועמד ונשא את אשתו, איז ראובן געגאנגען האט חתונה געהאט מיט די שרה, יעצט למעשה שטעלט זיך אויס ס'געווען א טעות, למעשה דער שמעון איז צוריק, און אויף דעם זאגט מיר יעצט רבי עקיבא, ראובן לעבן, גיי אפלאזן די פרוי, אבער געב זי א גט אויכעט. פארוואס? ווייל מענטשן וועלן רעדן. וואס וועלן מענטשן רעדן? די אמרי אינשי, ווייל מענטשן וועלן זאגן, האך כרמי דער ערשטער מאן, דאס מיינט צו זאגן דער שמעון, תנועה הוה ליה בקידושין. דער שמעון, פאר ער איז אוועקגעפארן האט ער דאך געהאט מקדש געווען די שרה. אבער ווען ער האט געמאכט די קידושין האט ער אריינגעלייגט א תנאי אין דעם. ער האט געזאגט פאר די פרוי, די קידושין איז נאר חל על תנאי, לאמיר זאגן דו גייסט מיר געבן א סכום פון געלט. ס'איז אדורכגעגאנגען דער חודש, זי האט נישט געצאלט דעם סכום פון געלט, עלן מענטשן זאגן אה אויב אזוי די גאנצע קידושין צווישן שמעון מיט דער שרה איז בטל געווארן, און אויב אזוי והאי שפי נוסיף, ווען למעשה איז ראובן שפעטער געגאנגען און ער האט גענומען דער שוועסטער, ער האט גענומען דער פרוי שרה, האט ער געמאכט א געהעריגע נארמאלע קידושין, האט ער געהעריג חתונה געהאט מיט זי. און אויב אזוי קומט אויס ס'איז טאקע זיין סאפאר, און אויף איינמאל זע איך זיין סאפאר לאזט ער אפ? ווי קענסטו עס אפלאזן? אה, מען קען אפלאזן א פרוי אן א גט, און מענטשן בלייבן צו רעדן פאלשע מעשות, פאלשע הלכות, און פארדעם זאגט רבי עקיבא, אוי לויף גיי געבן א גט. אין אנדערע ווערטער אזוי, רבי עקיבא זאגט, אזוי ווי ביי א פרוי וואס האט חתונה על פי עדה אחד, פארלאנג איך א גט, פארוואס? ווייל מענטשן וועלן רעדן? נאר אין א פאל וואס מענטשן רעדן, נאר דעמאלטס קען איך מחייב זיין א גט. און דאס איז אבער א מעשה וואס מענטשן קענען רעדן. וואלטן זיי חתונה געהאט צוזאמען, דער שמעון צוזאמען מיט דער שרה, וואלט נישט געווען וואס צו רעדן, ווייל יעדער פארשטייט, איין מינוט, דו ברודער קענסט קיינמאל נישט צוקומען צו דער פרוי. אבער אויב ס'איז נאר געווען קידושין איז יא דא א וועג וואס ער קען צוקומען, ווייל מענטשן וועלן זאגן דער קידושין איז געווארן ריזאלווד דורך דעם וואס די תנאי איז נישט געווארן מקוים. קומט אויס אז די קשר צווישן זיי צוויי איז גארנישט געווען. די קשר צווישן שמעון מיט שרה איז גארנישט געווען. איז ווען ראובן האט זי גענומען האט ער זי גענומען בהיתר, ער האט זי גענומען בהיתר, און יעצט אויף איינמאל זאג איך לאז אפ, און איך זע ער געט נישט קיין גט, עלען מענטשן נאר אים צו רעדן. זאגט רבי עקיבא, הגם דא איז געשען א גראבע ניסן ווייל ער האט קיינעם נישט געמאכט קיין תנאי, און באמת איז דאס טאקע זיינס א פרוי פון שמעונ'ן, און ראובן האט דא געמאכט א גראבן טעות, פארדעם זאג איך ראובן לאז אפ די פרוי, אבער דאך וויבאלד מענטשן קענען עס איינטייטשן אויף א מעשה וואס בהיתר האט ראובן גענומען די פרוי, זאגט רבי עקיבא גיי שוין געב א גט. און די זעלבע זאך איז אויך ביי די צווייטע פאל, והאי אחוס אישא נמי, היכי דמי וויאזוי האט זיך עס דארטן, כגון שקידש עשו אישא, ווייטער די זעלבע מעשה דארטן, דער ראובן האט מקדש געווען איינע פון די צוויי שוועסטערס, ער האט מקדש געווען די רחל, נישט חתונה געהאט מיט די רחל, נאר מקדש געווען די רחל, והלכה לו מדינת ציון זי איז אוועק געפארן, יעצט קומט למעשה א מודעה ווער שמע שמעתו אז זי איז געשטארבן, ומד ונשא סחורסו, איז ער געגאנגען האט חתונה געהאט מיט די שוועסטער, מיין פרוי איז געשטארבן, ווייסט וואס לאמיר חתונה האבן מיט לאה. יעצט די אמרי אינשי, יעצט למעשה האט זיך אויסגעשטעלט ס'א גראבן טעות, למעשה זי איז יא דא, איז ווייטער זאגט רבי עקיבא, רימון לעבן די גייסט יעצט אפלאזן די לאה, געב א גט פאר דעם, פארוואס ווייל מענטשן קענען זיך איינרעדן אז דו דארפסט א פרוי און א גט, און מענטשן וועלן זיך לערנען פון דיר, די אמרי אינשי ווייל מענטשן וועלן נישט פארשטיין די מעשה איז דא געווען א. דער ריבן האט געמיינט אז זיין פרוי איז אזווי געפארן, אוודאי זיי האבן מיך מקדש געווען, ס'איז געווען א נארמאלע עלות, קיינער האט נישט געווען קיין תנאים די תנאים דארטן, ס'איז זיינס א פרוי, אבער מענטשן האבן נישט כאפט זי איז אוועק געפארן און געמיינט זי איז געשטארבן האט ער חתונה געהאט מיט די שוועסטער, מענטשן וועלן פשוט זאגן אקעי, וואס וועלן מענטשן זאגן אז הכא מעשה תנאי הבל א בקדישהו, אז ווען ריבן האט מקדש געווען די רחל איז דאס געווען א קדישין על פי תנאי, די תנאי פון סאמסארט ריזן האט מען נישט מקיים געווען, קומט דאך אויס די רחל איז קיינמאל נישט געווען זיינס א פרוי, און פאר דעם והאי שעפי נשא וואלט ער טאקע הערליך חתונה געהאט מיט דער פרוי לאה, און יעצט ווען איך זעה אז ער לאזט זי אפ, וואס לאזט זי אפ אן א גט? מען קען סתם עפעס אפלאזן פרויען? מענטשן זיך אויסלערנען, מענטשן און פאלש דינען, פסק'נען. און פאר דעם זאג איך דיר, זאגט רבי עקיבא גיי געבן א גט. דאס איז אבער אלעס נאר ווען מענטשן קענען טאקע פארציילן א מעשה וואס זיי וואלטן געקענט אויסטייטשן זייער אויגן. אבער זאגט די גמרא אלא ניסיון מעיקר למימר, ווען א מענטש זאל חתונה האבן צו א פרוי, קען איך דען זאגן אזא סארט זאך, אה, דער מענטש האט חתונה געהאט על פי תנאי, תנאי הוה ליה בניסיון? אוודאי נישט, און פארדעם לאמיר צוריק נעמען צו אונזערע משנה. אין אונזערע משנה רעדט מען דאך אז דער ראובן האט חתונה געהאט צו די לאה, זיין פרוי רחל. זי איז אוועק געפארן למדינת הים, האט ער געמיינט אקעי איך האב יעצט פארלוירן מיין ווייב, לאמיר גיין נעמען די שוועסטער. למעשה זי קומט צוריק, זי איז דא. איז מענטשן זעהן וואס? די פאוזי איז צוריק, ער האט גענומען לייע, וואס האבן מענטשן זיך איינרעדן, ס'איז געווען עפעס א מעשה דא וואס ער האט לעדזשיטעמעט חתונה געהאט מיט די לייע און האט זי פשוט אפגעלאזט יעצט, און פאר דעם מענטשן ארויסטייטשן אה דו לאזט אפס א פרוי אפ אן א גט? דו קענסט נישט איינטייטשן אזא סארט פרוי, ווייל יעדער איינער ווייסט ראובן האט חתונה געהאט מיט רחל, אויב האט ראובן חתונה געהאט מיט רחל איז נישט דא קיין שום לעדזשיטעמעט וועג ווען זי לעבט נאך, זאגן אה דו קענסט אויך נעמען לייע. און למעשה איך זעה די מציאות איז, איך ווייס יעצט עטליכע פאקטן, איך ווייס אז ראובן האט חתונה געהאט צו לאה, איך ווייס אז ראובן האט חתונה געהאט צו רחל, איך ווייס אויכעט אז רחל איז דא, זי לעבט, זי איז פאר אונז, סאו יעדער קוקט אן די בילד און זאגט, איך פארשטיי נישט וואס טוט זיך דא, ראובן, דו האסט גענומען לאה? ווי קען זיין ער איז גענומען לייע? סאו די איינציגסטע וועג וואס מענטשן קענען עס איינטייטשן איז זאגן אה, מסתמא האט ער געמיינט רחל איז געשטארבן, האט ער גענומען לייע, אבער יעצט וואס ער זעהט אז ניין אז ליז די מעשה דא, מוז ער זי יעצט אפלאזן, איז האב איך נישט קיין מאן וואס לאזט פשוט אפ א פרוי, איך האב דא א מענטש וואס האט מזנה געווען כלי און ער לאזט אפ די פרוי וואס זי איז א זונה, אה דאס קען מען אפלאזן אן א גט, דאס פארשטייט יעדער איינער. און פון דעם וויבאלד ס'העט נישט ארויסגעקומען קיין טעות פון די מעשה, איז רבי עקיבא אויכעט מודה, ס'פעלט נישט אויס קיין גט. און אז פעלט נישט אויס קיין געלט האב איך נישט קיין פראבלעם פון א חודש גער שסה, אז איך האב נישט קיין פראבלעם פון א חודש גער שסה איז רבי עקיבא אויכעט מסכים, פרעגסט רבי עקיבא, ראובן קען צוריק גיין מיט זיין אייגענע פרוי רחל? ער זאגן יא אוואדי יא, עסט ער פרעגן רבי עקיבא, איי דארף דיך געבן א גט פאר לאה? זאגט רבי עקיבא, א גט? ווי קומט דא אריין א גט? דא איז נישט דא עפעס א מעשה וואס מענטשן וועלן זיך איינרעדן און פאר דעם פעלט אויס א גט? און פאר דעם ס'נישט דא די קיין גט, לאט ער פשוט אפ די לייער, וויל יעצט ראובן צוריק נעמען זיין פרוי רחל, געזונטהייט קען ער דעס טוהן? און פאר דעם צו זאגן די משנה גייט פון רבי עקיבא זאגט רבי עקיבא ניין די משנה איז זייער גוט לפי מיך אויכעט, איך האלט אויך די זעלבע זאך, אז ראובן מיט רחל זיי קענען צוגיין צוזאמען ס'איז אלעס פיין און וואויל, לייער לאזט אפ אן א גט, און פאר דעם דערווייל ווי מיר שטייען די מינוט, קומט אויס אז די משנה קלאפט זייער גוט מיט רבי עקיבא אויכעט. און פאר דעם האבן מיר דא א מחלוקת, רבי יוסי געהאלטן, ניין א וואדי קען נישט צוריק גיין, די מינוט ווען ער מאכט קאלע פאר א צווייטן, אין דעם פאל מאכט ער גארנישט קאלע פאר א צווייטן, איז רבי יוסי אויך נישט מסכים, אבער אין א פאל טאקע וואס איז דא נאך איינער וואו וואס יעדער משיטח וועט קאלע זאגט רבי יוסי אויף דעם קריגן זיך, תנא קמא זאגט נע אונז האבן נישט קיין פראבלעם, אבער אין די ערשטע פאל ווען די משנה האלט יעדער איינער, געזונטהייט, וויל ראובן צוריק גיין צו זיין פרוי רחל, געזונטהייט קען ער דאס מאכן. אמר ליה רב אשי לרב כהנא, זאגט יעצט רב אשי צו רב כהנא, איך מוז אביסל נאכאמאל אריינקלערן דא וואס טוט זיך דא. דו זאגסט מיר די משנה גייט אויך ווי רבי עקיבא, לאמיר זען צו דאס איז טאקע אמת. און ער זאגט אזוי, אי רבי עקיבא, אויב די משנה גייט ווי רבי עקיבא, ליתנא נמי חמוסי. לאמיר קלאר מאכן וואס די שאלה דא איז. די משנה האט זיך אנגעהויבן מיט אונזער פאל, לאמיר עס פשוט איבער'חזר'ן דעם פאל. ראובן האט חתונה געהאט צוזאמען פאר רחל, זי איז אוועקגעפארן למדינת הים. ער באקומט א מודעה איידעם זאגן רחל זי איז געשטארבן, גייט יעצט ראובן און ער גייט חתונה האבן צו וועם? צו לאה. פארוואס האט מען אנגעכאפט אזא מעשה זי האט חתונה צו לאה? זייער פשוט, ווייל דאס איז די איינציגסטע מאל וואס איך האב א ערווה וואס די ערווה ווערט מיתה לאחר מותו. דאס הייסט, לאמיר צוריק גיין א מינוט, ווילאנג ראובן וואוינט נאך מיט זיין פרוי רחל קען ער נעמען לאה? אוודאי נישט, זיי האבן א גראבע ערווה פאר אים, דו קענסט נישט נעמען א חוסה אשתו. נאר וואס, די מינוט אבער יעצט וואס דו באקומסט דיין מינדל איז זי געשטארבן, אה זי לעבט שוין נישט, דער וואס איז געווען א ערבה ווערט יעצט אויס ערבה, קען איך דיר ברענגען א פאל וואס די מאן האט געמאכט א טעות און האט חתונה געהאט יעצט מיט א ערבה, און אויף דעם זאגט אקעי וויבאלד ס'איז געווען א טעות, לאז אפ יעצט די לייע, און דו קענסט למעשה נעמען צוריק דיין אייגענע פרוי. נאר פרעגט די גמרא, אויב זאגסטו מיר אז די משנה קען אויך גיין לפי רבי עקיבא, רבי עקיבא האלט ס'איז דא נאך א פרוי וואס א מענטש קען חתונה האבן וואס די סטעטוס טוישט זיך לאחר מיתה, און אויף דעם פרעגט די גמרא לכאורה ליסטא נאר מילא חמוסו, די שוויגער קען זיין די זעלבע זאך. לאמיר פארציילן די זעלבע מעשה נאכמאל. ראובן האט חתונה געהאט צו רחל, זי איז אוועק געפארן למדינת היו, מען קומט א מדור זי איז געשטארבן, גייט ער יעצט און האט חתונה מיט די שוויגער. און פון דעם פרעגט די. בישלוים אבער די משנה איז נישט רבי עקיבא, פארשטיי איך, חמוסו חתונה האבן ניין, די חמוסו איז בשריפה, און אפילו לאחר מותו פון אייגענע פרוי. אבער לפי רבי עקיבא וואס האט געהאלטן ווי מען טוהט זעהן אז ס'נישט דא קיין שריפה פון חמוסו, די מינוט וואס דיין אייגענער פאטער איז געשטארבן מעגסטו יעצט, נישט מעגסטו, לאמיר זאגן ס'נישט דא קיין שריפה פאר דיין שוויגער, אויב אזוי לכאו' וואלט די משנה קענען ברענגען אזא סארט פאל. ראובן האט פארלוירן זיין פרוי, דורך איידעם וואס איידעם פארציילן אים דאס, גייט ער און האט חתונה מיט די שוויגער. די פאקט וואס די משנה ברענגט מיר נישט דעם פאל, איז לכאו' א ראיה אז די משנה גייט נישט לפי רבי עקיבא. איז גמרא איז מסביר ווי זעה איך שטץ רבי עקיבא, זאגט גמרא אזוי, דהא שאמינא ליה לרבי עקיבא דאמר לך מוסר לאחיך המסר לאו בשריפה, ווי זעה איך דאס, זאג איך אזוי, די תניא, אונז האבן געלערנט אזוי, אין פסוק שטייט באש ישרפי עשוי ועשהן, די פסוק זאגט אונז אזוי, ואיש אשר יקח את אשתו ואת אמו, א מענטש וואס גייט נעמען זיין פרוי, ואת אמו, און די פרוי איז מאמר אויכעט, זימו היא באש ישרפי עשוי ועשהן. לכאורה לאמיר אויסטייטשן די ווערטער. וועם דארף מען דא פארברענען? אויסער, דאס איז אוודאי די מאן. וואס דו וואוינסט מיט דיין אייגענע פרוי און דו נעמסט נעמסט אויך די מאמע פון דיין פרוי, דו נעמסט זיין שוויגער, אויסער אים דארף מען פארברענען. ואת הן, ואת הן לכאורה איז טייטש זיי. ווער זיי? וואס זיין פרוי און די שוויגער. און אויף דעם זאגט די גמרא וואס? כ'פארשטיי נישט. דערפאר זאל איך איצט מוזן גיין הרג'נען? ווער איז דא דער וואס האט געטון א עוולה? ווער איז געווען דער וואס האט געטון א מורא'דיגע גראבע איסור? דער מאן! וואס איז דער פרוי שולדיג נעבעך אז דער מאן איז געלאפן און האט אויך גענומען די מאמע? וואס האסט מיט דער פרוי? איך האב לעדזשיטעמעט חתונה געהאט צו דיך. ביסטו יעצט געווען א חזיר האסטו אויך גענומען די מאמע? וואס האט עס מיטן פרוי אנגעלייגט? זי איז א כשר'ע פרוי. סאו עס קען נישט זיין די תורה זאגט מען וועט עסען, נעם די אייגענע פרוי וואס האט חתונה געהאט מיט זי כדת משה וישראל וואס זי האט גארנישט פאלש געטון, נאר די מנהיגים טוהן די עוולה און גיי זי אויך פארברענען דאס קען נישט זיין אויסער נאר וואס מיינט עס צו זאגן אויסער ואת אחת מהן דברי רבי שמואל רבי שמואל טייטשט די ווארט ועשרן מיינט נישט זיי נאר אזוי ווי אין לשון יווני ועשרן קען מיינען איינס איז דא אויך מיינט עס איינס וועמען איינס? זאלסט פארברענען דעם מאן און אוודאי דער שוויגער זיי צוויי דארף מען פארברענען דערפאר זי האט גארנישט פאלש געטוהן רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט אונז אויסער ועשתיהן. מוז ער יעצט באלד פארשטיין, וואס זאגט דער רבי עקיבא? וואס? ביידע פארברענען? וואס? די פרוי זאל אויך אויך פארברענען? וואס האט זי פאלש געטון? די מאמע האט געטון די עוולה, נישט די פרוי האט געטון אן עוולה. די גמרא איז מסביר, בשלומה לאביי, איך מוז דאך מסביר זיין וואס איז דא די מחלוקת צווישן רבי שמואל מיט רבי עקיבא. און אויף דעם געקומען זאגן ר' אביי, איך העל דיר מסביר זיין. און ער זאגט אזוי. רבי שמואל האט מען באמת פארשטאנען, עס איז ניטאמאל שוין נאר איינס נאר די שוויגער ח. אבער רבי עקיבא דו זאגסט מיר עפעס ביידע וואס ביידע? און אויף דעם איז דא צוויי מהלכים וויאזוי מסביר זיין וואס האט דא רבי עקיבא געזאגט. אין משלי מלפי אביי וואס ער האט געזאגט דא אמר מר שמואל איז דורשין אז די מחלוקת צווישן רבי שמואל מיט רבי עקיבא איז נישט קיין הלכה'דיגע מחלוקת ס'איז נאר עפעס די משמעות פונעם פסוק וויאזוי טייטש איך אויס דעם פסוק אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט, די קעבענאי, דאס איז די מחלוקת צווישן זיי צוויי, לאמיר דיר מסביר זיין, די רבי שמואל סאו האט רבי שמואל געהאלטן חדי כסיל, ווי מען האט מסביר געווען, הגם די תורה נוצט דאס ווארט ועשהן מיינט עס נאר איינס, דאס הייסט דו פארברענסט דעם מאן אויסער דעם מאן ועשהן און די מאמע מיט וועם די מאן האט דא געטון א גראבן עוולה, ורבי עקיבא סבר, רבי עקיבא האט געהאלטן ניין. תעתיק כסיל, ביידע שטייט דא, תעתיק כסיל, וואס מיינט צו זאגן א זאת, חמוסי, ואם חמוסי, כאילו אז די תורה לייגט מיר צו נאך א פרוי דא, וואס באמת וואלסטו בכלל נישט גע'חלומ'ט אז דאס ליגט דא אינעם פסוק. ווען דער מאן זאל גיין חתונה מיט זיין פרוי, יעצט האט ער חתונה מיט די שוויגער, דאס הייסט מיט די מאמע פון דער פרוי, און אויך וועסען, א דור העכער, די מאמע'ס מאמע, אין די אלע פעלער, ס'דא שריפה, דאס הייסט אויף וועם איז דא שריפה? אויפן שוויגער דא שריפה און אויפן מאמע פון דעם שוויגער דא שריפה. און דאס ליגט דא אינעווייניג אינעם פסוק. און פון דעם קומט אויס, ווען א מאן וואוינט מיט זיין אייגענע שוויגער, יא ס'דא שריפה. ווען א מאמע וואוינט, ווען א מאן וואוינט מיט זיין שוויגער'ס מאמע, ס'איז דא שריפה. לפי רבי שמואל ליגט עס נישט דא אינעם פסוק אט א צווייטן פסוק, לפי רבי עקיבא ליגט עס דא אויך אין דעם פסוק און עס זענען צוויי עפרים, וועלכע צוויי עפרים? די שוויגער מיט די מאמע פונעם שוויגער, פיין פערפעקט. אלא לראובע, נאר לפי ראובע וואס ער האט אנדערש מסביר געווען דא, דאמר חמוסה לאחר מיתה איכא בנאי, אז ניין די תורה וויל מיר זאגן ועשהן, וואס מיינט ועשהן? ווילאנג ס'איז דא צוויי עפרים דא, דעמאלס איז דא דא שריפה, אין אנדערע ווערטער, ווען דיין פרוי לעבט נאך, און זי איז מאמע, און דו גייסט עס בועל זיין די מאמע, דעמאלס איז דא שריפה, אבער אויב דיין אייגענע פרוי לעבט שוין נישט, איז נישט דא קיין שריפה, אויב אזוי ליסט מען דיין מחמתו. דאס הייסט אזוי, לפי רבי עקיבא לערנט ער יעצט די מינוט ס'איז דא שריפה, ווען באקומסטו פאר דיין שוויגער שריפה? דאס איז נאר ווען דיין ווייב לעבט נאך, ווען ס'איז עסען, ס'איז דא צוויי פרויען דא, ס'איז דא דיין ווייב, און די מאמע איז אויך דא, און די וואס איז געגאנגען איז בועל געווען די מאמע, דעמאלס איז דא דא שריפה. די מינוט אבער וואס דיין ווייב איז נישט דא, דעמאלס ביסטו אקעי מיט די שוויגער, ס'איז נישט דא קיין שריפה אויף דעם. און אויב אזוי קלערט די גמרא לפי ר' עקיבא אז ס'איז נישט דא קיין שריפה ווען די שוויגער, ווען איך בין בא אל די שוויגער ווען די טאכטער איז נישט דא, לאמיר צוגיין צו אונזערע מעשה, דא האב איך א מעשה, וואס דער ראובן פארשטייט זיין ווייב איז געשטארבן, ווען ער גייט יעצט און נעמט די שוויגער נישט דא קיין ספר אויף דעם, פרעגט די גמרא איין מינוט, לפי דער פירוש וואס דאס קלאפט נאר אויף יערווע, קומט דאך אויס לכאורה לפי רבי עקיבא, די שוויגער וואלט געווען א פאל וואס נישט דא קיין שריפה, פרעג איך דיר נאכאמאל, אז די משנה רעדט פון א פאל וואס דו האסט בועל געווען וועם? דיין שוועסטערס, דיין ווייב'ס שוועסטער, וואס דארפסטו העלפן אין אזא סארט זאך? לפי רבי עקיבא קען אויך זיין די מעשה געווען אז ער האט בועל געווען זיין אייגענע שוויגער. און אויב אזוי, לכאורה די משנה רעדט נישט פון דעם, מיינט עס אז ס'גייט נישט לפי רבי עקיבא. ומלא האט אים געזאגט, ניין, דהי דמיה תקרא רב משריפה, ביסט גערעכט טאקע לפי רוב אבי האט מסביר געווען רבי עקיבא, ס'איז טאקע נישט דא קיין שריפה, אבער מסירה ממיה תקרא, איז דאס מיינט די טויט צו זאגן אז ס'איז מיתה? אוודאי נישט, כ'מעג נישט גיין נער'ן מיט די שוויגער, צו ס'איז דא שריפה צו נישט קען מען דעבעיטן. לפי רובא וואס מען מזמין רבי עקיבא ניין ס'נישט דא קיין סייפער אויף דעם, איז עס מיתה? ניין אוודאי נישט. און פון דעם וועט די משנה זאל מיר דערציילן אזא סארט מעשה, ראובן האט יעצט גענומען די שוויגער, וואס שוויגער? ווי קען ער נעמען די שוויגער? יא ס'נישט דא קיין סייפער אבער עושה איז עס. מוז איך רעדן פון א פאל וואס ראובן האט גענומען וועם? די ווייב'ס שוועסטער. אה דאס איז לכולעלמען. און פון דעם זאגט די ווייטע לעולם די משנה גייט זייער גוט לפי רבי עקיבא. אין די משנה רעדט מען נאר פון א פאל וואס ראובן נאכדעם וואס ער האט געמיינט זיין פרוי איז געשטארבן האט ער יעצט גענומען די שוועסטער ווייל דאס איז די איינציגסטע עבר וואס טוישט זיך סטעטוס וואס פארדעם איז געווען אסור יעצט ווערט עס מותר. די שוויגער, ניין מ'קען נישט רעדן אזא זאך, ס'איז אפשר נישטא קיין שריפה, אבער אסור איז עס. און פון דעם זאגט ער ווייטער די משנה גייט לכולי עלמא אפילו לפי רבי עקיבא, און פון דעם שטייען מיר יעצט צוריק, דו האסט מיר געוואלט אנהייבן זאגן אז מען האסט ניסן לויט רבי עקיבא, אויף דעם זאגט ער ניין א פארדעם די משנה איז יא כרבי עקיבא און דערווייל ס'קלאפט אלעס זייער פיין און וואויל.